di e dirigente, anto di nos ta handle, anto naturalmente nos ta wak ku nos ta tuma e medidanan, e prekoushonnan pa kos ta si, pa evitá ku kos ta ripití. Pasobra, ta, E biaha ke ta durmi riba un sa, nunka ta esplíka. Eksaktamente. Ta nos top atletanan an tantu nos tin ku, nos tin ku protehá nan. Pais, nos komo parti di pais, tin ku protehá nan pa nada straño. No so so deko nan. Curaçao Sportscast Game Over. Saludos y bon biní den otro episodio di bo programa Game Over. Caminda tur, pero tur wega caba. Nos ta recorda bo mes ora pa acorda primi bel. E bel cu bo ta miri primi riba dje pa asina bo suscribí riba nos canal di YouTube y asina manera tin edicion nobo bo tambe keda avisa y bo ta keda up to date pa loke ta Game Over. Nos ta probecha mesora tambe pa gradici tur e reaccionnan cu nos ta ricibiendo y tambe tur. cu ta yuda pa haci e programa posibel. Awe nos tin dos invitado, na mi man drechi mi tin Alexander y tenen Drenken Macaya y na mi man robes aki mi tin Stimi Bon Protejada, gran karateka Damir Francisco. Bon bini Romana, ta gosta bo? Ruth, un saludo pa bo, un saludo pa tur cu ta sigui bo tambe. Este año no ta masha sexy manera nos a acostumbrado cu ne pero nos ta lucha. Un placer. Danki pa invitashon, un plaser pa ta den programa Game Over. Manera mi a bisa horato na e wega ta bai start, anto ora e kaba nos a ser'é. Wega kaba, ruman, wega kaba. Tur wega kaba, Game Over. Ta bien. Sí, un saludo. Ay sí, nos ta ei. Un saludo na tur hende. I ta un plaser pa mi ta akinan ku boso. Aguinana do den game over. Mane bo di Damir, mane bo di Damir. Um, Alexander, tog um, hopi meti den deporte pero bo profesion mester docente, pero bo tin basta aña den deporte, reportero deportivo y tambe awor miembro directiva di Federacion di Deporte Olimpico Corsou.

Bo a kabe selebrá un di aprel, aña dos mil binti sinku, mas tarde aña dos mil binti sinku aña komo redaktor deportivo trahando na televishon. Bo ta un tempu na radio tambe, pero na televishon presentando tur loke ta deporte sin sin ekskluí niun deporte. Anto naturalmente ya e eten en drenken a bini despues tambe durante dje añanan ahi. Pero awor ke ta mane kos ke Eden a den ke ta dominá, pero mi ta kombiná nan basta fásil tòg. So, lanta mañana ta tren pan, bo ta drumi tren pan sosegá, bo a por lanta bai duna lès. Ora bo kabe duna lès semper mèrdiora mi kabe kome, mi tin good sosegá mi kup un tiki pa charge e e e e bateria. Anto despues dje nan, ya, ántes sábado ta muchu mas drùk ku awor aki. Mucha bansando deporte, kore ki kore ya, kore ki kore ya. Weekend bo sa di kas mainta, a bin kas di anochi ku nai pa bo. Pa bo, pa bo hasi kos, si, pa bo hasi el e bon, bo mester ta dediká. Anto yori, loke ku ta hasi bo bon, grandi, ta, bo ta responsabel. Mi sa brucha, mi tei, mi sa Damir, mi tei, mi tei. Kende no ta keda para wak, no, ma kaya priminti, ma kaya no a bini, kiko, kiko, no. Ke men. Esei a hasi mi grandi, pasobra mi ta mi ta mi ta purba mas tantu ku ta posibel di di yega, di ta. I mi mes tabata graba tambe. Mi mes a graba, ta ta one man show, mi mes ta graba, editá, presentá, hasi tur kos. Kiman mi ta konta nan konta, i mi mes ta tei, pasobra mi mes mester tei pa mi graba e kos. Ora ku manera kiman mama, mama siña kombiná nan, e ta bai. Pero mas edat a subi, bo ta sinti si ku e kurpa ta bisa, ey, un tiki mas ruster. Loke bo tabata hasi lalos bisa dies aña pasá, awoke bo por hasi mesun kos. Kumesa, mi por hasi dies kos, awoke mi ta hasi shete òf seis. Anto bai trankil. Skucha loke bo bòdi ta bisa bo, pasobra, ya, sin bòdi bo por ke bo no por hasi nada. Bo no por hasi nada. Kuantu aña mas e bòdi ta bisa bo? Sigur. Hopi mas. dies aña mas. Dies aña mas, sigur. Si, mi no ta bai eksagerá, sigur dies aña mas, mi ta hasi sesenta i un, mi ta parse, mi sa ku mi ta hóben, mi ta bita un pelá afeitá, aki ta bari ai, sigur, mi ta hasi sesenta i un aña, kebei mi ta kere sigur, mi yega setenta aña mi por bisa ku e penshon pa loke ta deporte, televishon, etsetera, etsetera. Mi a bai èf dòk awor aki pasobra. Dor di bintisingu aña di eksperensia, mi ta sinti ku hey, mi por yuda na un nivel mas haltu, ku ta e nivel di pais, e nivel nashonal. P'esei mi a postulá mi mes pa FDOK. Anto mi ta hopi satisfecho, hopi kontentu. Nos tin un direktiva hopi great. ku ta kuminsá move, pero den deporte brucha ta plaka ta manda. Si bo no tin sèn, bo no bo tin gana di hasi e kos, pero sin sèn bo no por hasi nada. Pero nos ta nos ta bai traha duru pa yega na e sènnan ei, hopi ideanan inovativo ku nos tin, pasobra nos tin hopi talento, anto e talentonan ei mester bai representá pais Kòrsou. Pasobra Aruba, Hulanda ta manera caimannan boki riu, ha, e hion cu maki, un chinchan cos nos a perdi. Esei no ta intencion tampoco. Pasobra nos ta produci, anto hende no ta yuda cu nada, pero ora nan yega dje leu ei, nan ke chup, tur nan ke grab nos atletanan. Nan naran, Con e ta bai asina? Ta bisa di nos tin e den programa aki? Naturalmente, sigur su ta. Bo scapa afe nos? Absolutamente, bo bai nunca binda. Damir Francisco, Papia cu mi. Kita Kiko, tu gosta bon? Ay si, dushi, dushi, dushi. Mi dia hoy bon por scapa di un manera, pero despues mi di mi tin wak bon ki mi ta papia. Ay no, su ta safe. Mi debe proteha. Awe a bon cla. Como a cuminsa den deporte karate? Bon, mi a cuminsa ta haciendo hopi. Si? Mi a haciendo hopi deporte. Mi a cuminsa baseball y karate, bruhonan de otro. Mi a cuminsa cu mi seis aña, cu mi tin un djesdos aña caba den deporte aki, cu. Ya, den un kuminsio eno ta di un balans'é deportenan, pero pa bo sigui krese den un deporte bo mester kis. Anto Correcto. ora nos a Kis pa kis karate. karate, anto m'a gusta e deporte asina tantu, anto te awe ta mi den dje aki ta lucha pa e meta grandi. Sí. Has- Hasta representá Kòrsou internashonal. Sí, sí, sí, sí, sí. Resientemente bo tabata na Paraguay, m'ha komprendé, pa un kompetensia panamerikano. Korekto. Sí, kòm a bai? Sí, am bon ya. Kòm a bai den e sentido fe ora sali Kòrsou? Tin tin tin un par di kos e konti. Sí, sí, sí, sí. Bon ya tabata, ya ta dun buelo basta, ya bo ta keda bo basta kansa boso. Sí. Dos stòp, ta tin un layover di nuebe ora na Bolivia, nos a den un buelo di Kòrsou, Kolombia, Kolombia, Bolivia, pa Bolivia, Paraguai. E Miami, nuebe ora na Bolivia, mar dogá, mal kansá, Despues pa ora di check-in mesa cu mi mester di mi carchi di vacinacion. Nan no ta laga bo bula sin dje. No ta tine. No ta tine. Ato nos ariba core core yama mama, mama stay dje. Nos tur hende riba core core na Corsou ey. Pa manda un carchi pa mi pa toch mi haya chens di subi bula pa mi yega Paraguay. Cu yega Paraguay. Y Ora bo kere deci so ta pasa, bo diega para guaña abo cu discriminacion. Pa papia eerlijk, bo ta e unico hende preto riba e avion. Akinan nos ta papia eerlijk. Tur wea caba. Unico. Nos ta papia cu na straight manera nan ta. Unico hende cu no ta taco locla riba avion, riba vuelo. Ami cu mi coach, unico hende mi si cu. Ku no ta golo kla. Mane nos yega Paraguay, bo piensa ta wak. Bo tur ne ta wak bo ku kar no, pasobra bo ta diferente. Bo ta yega na screening, nan ta laba un banda. Nan laba un banda, tuma bo maleta, tuma bo pasport, pasobra ey, ken bo ta? Sa bo ta, bo ta stake uit no, bo ta stake uit for tur hende. Tuma bo pasport na malu. Te ora ku bo splika nan ey ta deporte bo a bin p'e, ora nan a komprond'e. Men kon, mi ta yega haña mi maleta, haña mi maleta a bri. Na por pa brea sabia paso ki tin aden. Mi no tin nada den dje. Te me ya kon asina bo ta yapo kuné, men kon e kampionato bo ta ya tin diskrimashon, diskriminashon paso ey tin or ta menti punto. Bo ta skora un punto bo ta yapo punto paso ey a dor bo kole kuer otrobe. Oke. Tur e kos na tin un rol ora bo bai bringa fo. Ese ese ya paso ku bo den na Paraguay laster ki? Si. Si? Bo mi ta erlek. El a pasa y e no tin dushi gevoel, bringando contra Canada, cu tambe ta un hende di mesun color cu mi, pero con awor nan a mira como ta un pais mas grandi, nan ta pone abo mas abao, bao di nan. Anto, ora e score, nan ta keda dun'e su punto, dun'e su punto, dun'e su punto, anto bo ta score, nan ta na abo punto eerlijk. So ya, asina no dushi gevoel. Bo biaha cu trainer so, bo coach? Si, ami cu mi trainer so. No tin dirigente otro? Nee. Sí. Esei ta debi por ta na gasto, mi tin wak den direkshon di FDOK. Esei ta papia. Esei ta papia, ok. Ta, esei ta regla, ora manera un karateka ta bai, e ta bai ku su coach òf tin un dirigente ta kompañá? Si tin sèn. Ok. Nos ta bin bèk na sèn tòg. Si tin sèn ta bai e karateka, ta bai su coach, Ta bai un dirigente, tin cu bai un masajista, pa comenzá mester bai un hende di prensa pa cubrí cu nunca noso ta haci, pero ta cu e scènanan cu bo tin ey, ta cu nan bo tin cu bolto tur dies placa pa bo por acomodá tog. Pasobra un hoben asina aki brucho, bo no por mand'é soso nunca en su bida. Ami como su tata of su mama, su mayor. Ku bisa bo hamas i nunka. Mira kuantu kos el a pasa den. E ta tin un hende grandi huntu ku ne ku por a guie, pero tin ora nan ta bisa bo tende, pa fal di sèn, e yu so tin ku bai. No, e yu, yu, hamas i nunka e hoben aki so por bai, ya, Boneiru, Aruba, pega aki. E sogu coach men staba difísil. Pasobra ora e coach tin ku konsentrá pa su, su pelea, e coach tin mil i otro kos pa hasi. E ta bira hopi difísil. Exactamente. Engelik mester tin un, Un un dirigente hunto cu nan cu ta atende e partenan administrativo, anto e coach por concentra riba hey, ban ban bringa pa nos gana medaya etcetera etcetera. Pero escenanan den FDOK no ta hopi, esey tur hende sa, nos ta bringando pa haya mucho mas tanto. E aña aki tin juegos bolivarianos cu nos tin cu bay. Nos ta hasiendo e seleccion. Otro aña tin wega mas grandi cu ta Centro America del Caribe na Republica Dominicana. E hopinan cu ta destaca manera Damir aki, nos ta haci maximo esfuerzo pa nan bay pasobra ta un training, ta un fogueo pa nan tambe. Paso ya, e ta sinta na Kòrsou aki, e ta brinca cu Rene Gana tur hende. E sa mes kico ta pasa. Pero ora ke e yega ya na nan, e ta top'é cu tanki. Kema, nos ta purba tog di Hobennan ku ta destakando, ku tin chèns, esei ta ta nos beleid awo'aki, ku tin bista ku por gana medaya, por ta oro, plata, brons, pero medaya, hobennan, talentonan ku por gana medaya, nos ta por hinka sèn den nan, buska sèn hinka den nan, pasobra bo no por kompetí sin sin hasi fokeo. Bo mester hasi fokeo, anto di nos ta buska sèn pa nan hasi fokeo. Anto asina ei pa otro aña cu Dios su poder na Juegos Centroamericano del Caribe sigur nos por tin algun medaya bin Kòrsou cu ne. Entre otro Damir mes cu un medaya. Entre otro Damir aro. FDO a kasi algo den e experiencia cu Damir a hende? Sigur sigur FDO a haña un carta cu mester a yuda Damir. Si F di oca no a yuda Damir cu su coach lo no a yega. Ke mas importante. No, pero su experiencia amargo. No, nos tin cu haya e, nos tin cu ta, ta, ta recientemente e sa sucede. Si. Nos tin cu haya e reportahe ainda. Ya, ok. Di e dirigente. Anto nos ta handle, anto naturalmente nos ta wak cu nos ta tuma. e medidanan, e precaucionnan pa cosnan asi, pa evita cu cosnan aki no ta repiti. Pasobra ta, exactamente, ta nos top atletanan nan tanto, nos tin cu, nos tin cu proteha nan. Pais, nos como parti di pais, tin cu proteha nan pa nada straño no sosode cu nan. Damir, cuantu biaha bo stima bo ta train? Bon, cha luna ta cuminsa, cha rason, cha bierne, cha domingo. Cuatro biaha pa siman. Dos biaha cu scol. Dos bia ku selekshon. Dos bia bo ta den selekshon tambe. Yes. Riba bo mes tambe bo ta hasi nada? Si, tambe riba mi mes. Wan kore tende kondishon ku a ta optimal? Tambe mester dje. Esei ta un kos tòp. Esei ta un kos hopi importante den tur deporte. Bo kere tur kouch, tur entrenadó ta balorá esei tambe pasobra sin kondishon Bon pa bai dilanti den bo deporte. E disiplina te yu pa hasi esei. Si, disiplina, gana te yu. Nan ta hawe, no hawe, no hawe, mi tin gana di bai. Tò, sin ku gana o sin gana, no tin ku hasi e. Ta bai, esei ta importante. Esei mi kier a tende. Anto asina sigur tin, tin kaminda abrí pa sigui destaká bai. Durante bo trayektoria komo karateka, ta tin un dia ku bo lo bisa, oh, lo maya ku aki mi no ta hasi e mas. Kalke pelea, un sla formal ku bo ta bisa, ey, no, òf, òf tur e peleanan te ainda tabata fásil. No, pelea fácil nungun tin. Nungun tin. Sla ta kai? Sla sowieso sla ta kai. Men ku bo ta parti sla parámi no e sla. No un pelea di bringa no ke men. Hapu. No pensa nunka pa e así. Sigui bai durianti. Pensamentu ta pasa. E pensamentu ta pasa pero ku bo ta mentalmente fuerte bo ta sigui bo ta sigui. Paso N ta pa soportá ma pere oki mi ta pensa no na mihó mi stòp ek oki por ta e perde ku bo a perde aki Bo ta gana un eksperensia riba algu ya is Korekto si. kimente un por ta nèt e chèns pa bo tra maduru pa e siguiente si bo sa kon pa bo gana òf kon pa bo presta mas mihó den e kampionato. Como un hombre bota bota bota triste cuando amo adelante sí. Ja, ta si mi No, best. bon motiva, bon motiva, bon motiva. Anto e revista seguro cu tin éxito delante. Um, ba basta cabi sali competencia internacional. Pero me que sei, tin mas competencia internacional cu bo a participa na dje? Of Yeah. esaki ta bo primer experiencia? No, esaki no ta mi prome. A mi a participa na Brazil cu tabata tin un suramericano. Okay. Um, e aña aki tabata tin un Centro Americano cu esey mi no bay mi no ora di ya mi no ora di kies pakiy cualkier motibu mi no sa so mi a presta mi a haci den mi banda pa mi bay pero sa con ta yega un momento cu ta coach tin cu kies coach a nama un motibu e motibu ta bali door nos un sa pero coach a kies pero bo a cepte esey ta importante esey ta importante di a cepte y traha mas duro traha mas duro si pa otro ya mi a bay Bolivia bay San Domingo. A bai Trinidad, Boneiru, Aruba, Sürnam. Ey, bo mofi hopi internacional gauw den esei. Basta, basta, basta si. Bo, bo, bo victoria mas contundente cu bo ta bisa, amo, e, e, e triunfo aki jamas y nunca mi ta lubida. E triunfo cu mi ta tene bo en mi brasa ta Santo Domingo. No, aki no Corsou, Caribe, Caribe, Caribe aki no Corsou kuma gana Puerto Rico den final. Cual mi tabata abou, mi ta corre mi tabata abou dos pa uno tabata abou faltando trinta i sinku secondo. Bo mester haci un accion riba Speed pa bo pone bo punto sino bo ta perde bo pelea. Wal m'a bin, ma n'e tempu kuminsá mi move, move, move. Renta un dos kita su pia te riba vloer. Sla kohe su kurpa. Sina wak bai ariba. Ke men, esei ta e gevul ku, ta un gevul ku bo ta tene semper boe bo brasa paso bo bai logra loke semper, un kos ku semper bo ta traha duru p'e pa bo yega den dje. E derota bo? Pero ta tama men ko. Si. Na unda e ta ta? Na Kòrsou mes òf den eksterior? Pero ta tabata eksterior. Kòrsou ta hende Minpere. No, Minpere ainda no na Kòrsou, no? Ainda no. Bo Egipto na si, si, si, si, ok. Pero ta internashonal men, no ta dushi, paso bo ke saka kara di bo pais. Si, ta sigur. Bo ke saka kara ke men e no ta dushi ku bul, e tòl. Paso, mane kiko mas i malu? Juist, i nan mi ta bai kere yeko, bo si. So ya esei bo tin bay comunique cu bo coach, bo tin cu bay back, wak bo pelea pa bo por saca fout, saca kico tin di drecha y pa ora di train bo mehora esey nan. Pero ta tin un derrota cu mes ora bo bisa omo ta aki mi a faya, tal vez e eko a ke pasa mi? Umm, mi bisa Bolivia. Bolivia. Bolivia, Suramericano. Ke bay robes ey tin? Mi bisa E e preshon a ka e preshon e preshon a gana mi Ah, oké, e na e preshon e preshon a kaba ku mi ta di un momento ku mi ta ni te- skuchando mi coach di tur e zonido ku tin den e stadion ku bo ta pera so una mi coach su stèm ta Sí, sí. kemen i nan mahon zone out kemen Poi Gina mi sa, no, koki inta pa mi, mi ta bai gana esaki. Papi staba un pera na Kòrsou. Kuantu pelea bo bringa na Kòrsou? No bisa mi un sosi. No, no, no, am. Ta tur ora ku tin kaminato. Bo ta bringa. Nos ta bringa. Si, anto bo tin un par di aña kaba kiamen ta basta pelea bo tin. Si, basta, basta, basta. Na mi semper mi ta den premio, semper. Semper tem premio. Nunca mi ta Invicto kitu bai. Si, si, si. Si, si, si. Awo kua paso, nan tambe ta sinta wak awo, ki tur e otro karateka nan tambe ta wak. Kua ta esun ku bo ta bisa esei tòg, aunke bo a gana tur, esei tòg tabata un dolor di kabes pa Gané? Esa, esun, esa ta keta. Ta un teammate di mi, no mi por menshona su nòmber, Germain. Germain Brigitá tambe ku ta un tòp atleta den. Karate Hockey ku ta un timei di nos nos a traina huntu tur training selekshon tur training nos a traina huntu paso ta un ku huntu nos ta trèk riba otro huntu nos ta trèk riba otro e tambe a kaba e si a bai Sentro Amerikano anto el a kohe un premio el a kohe un plata na Sentro Amerikano ku. I ta hopi contentu p'e. Claro. Paso. Nos tur, Corsou. Huntu cu no huntu nos a train duru pa e tambe yega na su meta. Awo aki cua competencia tin programa? Awo aki. Local. Local nos tin un campeonato di kata. Esey no ta kumite. Esey ta un otro, un otro estilo di nos deporte. Cual no ta un pelea imaginario cu bo ta mustra bo technieknan. Cu bo ta siña den karate. Cu e ta un forma di un disciplina. Caminda bo ta, mesun cu oco bo ta haci yoga, den cu oco bo ta haci un zen también, bo ta den un zen. Un focus pa, focus riba bo technieknan, pa bo ta mas flink y mas skerpi. Oké. Te mester nos a bay tin awo aki, anto riba schedule nos tin awo aki, coma ki caminata nos a bay tin? Nos a bay tin un caminata di Sierra Aña tambe.

Internacionalmente tin algo awa pendiente no Gaia? Internacionalmente bo neba bisa nos tin Juegos Bolivarianos den luna di november anto otro aña ta Pero pero cu cu da mi riba el lista no ta disdi ainda? No no ta disdi ainda nos ta bay manda un seleccion compacto un seleccion Ku nos tin sigur ku ei lo tin resultadonan positivo, anto e ora ei fogeo tambe. Persona individual, manera e hobennan aki ke nan ta bai hasi fogeo, pasobra ora bo bai e Juegos Bolivarianosnan ei ta otro aña den e grandi di Centro Americano y del Caribe na Republica Dominicana. Ta na mes base topa trobe. Ke men pa bo tin un bista hey ah kon e nivel ta kon e nivel ta ta kiko mi tin ku hasi ma perde kuné biaki mi ta bai drecho bin bek p'e paso mi sa kute mi ta bai haña den mi kategoria ke men esei tin centro americano del caribe tin otro haña ku ta algu grandi despues djai nan nan ta e ciclo olimpico di kuater haña ke men bo ta haña juegos bolivariano juegos sur americano centro americano del caribe pan americano anto despues di pan americano ta bin Huegos ku ta wega na Olímpiko ku nos no por partisipá na dje. Anto nos mester ta kouteloso. So, Hulanda sí por partisipá. Aruba sí por partisipá. Anto, tin tin aserkamentu kaba. Ta hòrta. Tin aserkamentu kaba ta bin. No, pero mi ta bai laga, mi ta bai laga. Mi ta bai laga. Bai laga nos pais. Ok, ok, kla. Asina ta papia laga. Sí, asina ta papia òf laga. Ke mene nos sa ku. Nos a perde algun gaba, prospectonan grandi, anto ya, tur hende ke yega lo maximo, ami tambe lo ke yega, abo tambe lo ke yega, e tambe lo ke yega un weganan olimpico, mas ke ta participa, pasobra ke nos a gana mi ke participa si un weganan olimpico, anto nos no por yega ainda Mi sa ku un dia nos lo yega ta e eterno bringamentu ku nos tin ku nos a purba kontra di e gigante di IOC ku ta Komite Olimpiko Internashonal. Anto abo komo pais chikitu, anto e regla ta bisa kla no, brucha, e regla ta bisa si bo no ta independiente bo no por ta miembro. Única miéntras tantu nos no ta independiente nos no por ta miembro. Aruba no ta independiente pero Aruba a bira miembro promé ku nan a kambia nan statut. Anto Aruba tin un dama tambe den e E directiva di Comité Olimpico Internacional cu ya bo mesa anto ora bo ta den bo ta haña bo cu subsidio esena cu nos no tin nan si tin so nan ta haña e solidarity funds ey di di Comité Olimpico Internacional cu ta yuda masho pi mes Aruba ta busca hende djafoor bin bin entrenadornan djafoor nan tin tur e facilidadnan pa colmo nan tin loto pa deporte tambe cu nos tin ca den Un lachi son wea nei mil ai. Dios laga mi no muri bai sin wak loto pa deporte na Kòrsou. Ke men bo sa tin e sèn riba gasolin ku nan ke subiel e hasié mas tantu. Ke men ya hopi kos. Durante mi bintisingu aña bruchi bo sa bo ta mira sierto kos nan bo ta bisa e e okala mi no muri bai sin mira e kosa ei. Mi ta duna bo un ehèmpel. Un ekipo mané Santa Maria Pirates no di beisbòl. Mi amigo Wendy a koba Frank Curiel na e lanta sesenta aña pasá. Si pa dia, si pa dia den sesenta aña bo botá un blòki, bo tin un stadion manera Yankee Stadium na Kòrsou. Pero nan no tin nada. Kon por ta posibel? Bo ta komente ke men tin sierto kos nan ku a sosodé ku bo ta bisa, hey, talentonan ku nos a wak a bai pèrdí, talentonan ku nos a wak a bai pèrdí. Mi ta bisa, hey, no, hopi duele, hopi duele ke men. Ami ta comprende ke men tin cosnan cu bo a pasa den e binticinco aña, mi ta bisa, no, no, si mi por a muri y nace di nobo, lo mi kier tabata bo sa, un hende cu hopi seng, pa mi por a, deporte ta na mi pasion, anto pa mi hinca seng den dje. Ami ta kere, ora bo bay afuer bo ta mira riba uniform. banco, compania di telefon, compania di internet, ke men, ami ta pensa, ami ta pensa cu hey, si nos comercio por a adopta, ke men, por, mi ta duna un ehempel, ke men. Ya, mi ta bin menshoná nòmber di un spònser, pero un spònser ta adoptá karate, un spònser ta adoptá futbòl, un spònser ta adoptá vòli, ke men, asina ke men, nos ta parti, e, e, e gastu no ta bira fuerte pa pais so, pasobra pais tin enseñansa, e tin, e tin gezondheid, e tin kaminda, e tin hopi kos, gobièrnu tin, anto pa hinka hopi esei den deporte, nan mester ta kere den deporte tambe sí, tambe bo ta mira ku hey. Na nos sa mes cu mucha bay representa pais. Tin mayor nan ca contribui. Awo cu nos a bira campeon di Caribe di volleyball, ta voleibolistanan mes a hinca seng den nan sacu, a busca sponsor. No mester ta asina, brucha. No mester ta asina. Si bo ta bay representa pais, Pais tin cu soro pa bo yega. Pero mi sa cu den, por ehempel, natacion, mayornan ta paga pa nan yu nan bay. Ami lo no paga ni un depchi pa mi yu bay, pero nan ta bisa, e yu ta keda atras. Sí, e yu ta keda atras. E, e, e, e no ta desarrolla. Con cu bay bin bo ta bisa asina, pero ora bo ta den e situacion, bo ke mira bo yu destaca of sigui desaroya. Mi ta comprende bo, mi ta comprende bo, pero fe ora cu mi yu ta bay representa pais, representa bandera, gobierno tin cu mande cu

Maduro School den Stenen Coral. Porque nos traen un gemzal, desde ahí nos tin, nos a, nos a trago con lo que nos tin. ¿Ya está de cuá? ¿Ya está botado? ¿Ya está de cuá? Es un gemzal. Papi, papi, so, mi gabo. Nos tin, nos maat nan sí, pero ya, tu cos, es un poco ouderwets. Es maat nan, ta maat con nos tin largo, cabo, pero me comí mes ta tei, de deporte, pero me comí mes ta nan, se mes. Promé nos tabata treina Peer Centrum Buena Vista, ke men huntu huntu e lugá tabata bashabou ku nos ta treina den, ke men pero semper nos a lucha den e lugá ei ke men semper e lugá ei ta keda den mi korason so tin nan a lanta tin nan a kuminsá ku e deporte. Pero kaminda nos tabata aki e ta bon si pero fasilidatnan semper tabata mió men ku abo bo tin masashista bo bo tin mental coach. Ribu regular pa train e mochinan mentalmente for for di chikitu pa ora nan ta mas grandi nan tin e nan ta mas fuerte mental fuerte, kaba pa correcto, sí. ora di bai afo bo ta mas sigur di bo mes. Mi a prepará, correcto. Yes. Sí, sí, sí. Con lo mo- motivá un hopi hoki pa e tambe join e deporte di karate? Con lo mi motivá? Sí. Ami lo bisa bosnan wak mi. Wak mi kon ami ta disfruta di e deporte. Mesun kos, mi no bisa bo, dren ta mi deporte, pero dren ta un deporte. So, ku bo wak tur atleta, tur atleta ta gustando nan deporte. Si no, bo no ta hasié. Si no, bo no ta hasié, si. Bo mester gusta e deporte pa bo hasié. Ami ta gustando mi deporte. Ami gust'é dor di e disiplina, dor di e rèspèt ku bo tin pa bo atleta. Ora bo kabi bringa, bo na bira onsportif, rabia hal'ei banda, keda sin papia kuné. Semper ora un pelea kaba, bo ta brasa bo atleta di bis'é, Pabien, gana òf pèrdè, pabien. Bo ta dun'é su rèspèt, paso bo sa subi riba bringa. Men kon mi ta bringa ku mi teammate, ora nos tin riba nan nos no ta migu, pero mané e pelea kaba nos ta bon mombèk, paso e ta un deporte ta, e ta un rèspèt, un disiplina. Anto esei ta dushi tambe paso asina bo ta konosé mas hende tambe. Anto tambe bo ta konosé entrenadónan i hopi otro atleta, men kò internashonalmente ku mi konosé hopi atleta wak tambe ku masha rekonosí kuné djafó. Nan ta bin, Ey, bo san ke kambia blusa paso Kòrsou no, nos bandera ta bunita, nos blau ku i algu blanku. Tur hende ke kambia paso ey ke pais traen. Tur hende keda den Brazil nos ta keda. Mari nan ke sa. Kèmen, bo sa kon nan tin un algu di bo pais. Anto esei te dushi. Di tarde deporte y asina nan mi ke motiva pa cu abo tin gana di drena deporte asie. Palabra nan bon cla di ta miro. No e ta e ta e ta. Si bo ta sinta duda cu bo ke haci deporte bo tene ta mir papi a. Bo ta cla pa haci deporte mesora e ita nan drenken. E ta un e ta un un top atleta di nos pais. Anto banda di e top atleta e ta un bon studiante tambe. Okay. Can bo ta sinti cu hey, e, e disciplina di karate, e disciplina di deporte a yud'é tambe den su enseñansa, den su educacion. Bo ta mira cu nan ta cana huntu, cu nan ta siña combina nan huntu, cu nan, bo sa, e ta un bon studiante tambe. Mi ta kere si lo ta bon si e mes por conta tambe pa loke ta su, ta su enseñansa, su scol, cu e, e, e, e ta siguiendo actualmente. Bo a kuminsá na base su, ta bai ai goi lo skol. Ta mi tòp di mi klas, ta presta semper bon. Den grupo shete mi tabata don VWO havo kandidat. Grupo ocho, momènt òf nan bo buta ku mas lag VSBO pero tòg mai oportunidat di bai havo, kual mi a bai Sky Havo, ku ta un skol ingles ku tin un diploma karibense, ku kual mi a kaba dos aña pasá ku bon punto. Anto awor aki mi ta bañando Universidad di Corsou siando den Engineering, cual mi ta haciendo Mechanical Engineering. Cu cuanto aña? Am, diecisiete aña. Tende. Ki mas bo kier? Mayor nan ta bendiciona cu yu asina aki, no? Sigur, sigur. Mama mester ta orgulloso. Sigur, sigur. No tin, no tin ningun motibu pa no ta, no ta asina y ta contrali. Hopi bon sigui, sigur palabra di motivacion di game over pa bo, Pa sigui cu tanto e parti estudio tanto e parti deporte pa bo mesa pa bo logra lo maximo bo mesa nunca no ta basta sigui dal e stapnan den bida pa ta un miho hende un miho deportista ehemplar pa den futuro bo famia y tambe tur cu ta sigui bo manera cu bo a bisa hoy na wak bo sigur na loke haci deporte paden e mensahe cu bo a duna y Awor ke mi mensahe na bo ta pa kòrda, keda semper riba e bon kaminda i keda semper ehemplar. Hasi bo bèst pa dilanti, nada na kai feshelu, esfuerso si bo ta logra. Danki, danki, ta apresiá esei. Tuma e mensahe na tene na kurason, ta gogo semper mi lo keda kòrda, pasobra. Bel neo di trabao duru ku dega leu. Si, trabao duru ta paga sigur. E parti di FDOC, kon ta ke kontakto ku gobièrnu pa sigur fasilidat? Bo sa brucha, nos tin un hopi dia ku nos a sinta, nos a yega ein hopi kos ku tin ku atendé, anto poko poko pa ta sigur bo tin ku buta prioridat. Hopi federashon ku ta manda karta mester di yudansa, mester evaluá. Nos a keda di reuni ku minister, nos no a yega ofisialmente serka minister ainda, pero esei ta e plan pa nos wak tambe kiko tin ku sosodé. Paso nos tin un plan traha ku nos a yega haña ku nos tin ku bai adaptá di atletanan. Top atleten, ke men dja wor aki, e siklo ku nos ta den aki, kiko mester sosodé, etsetera, etsetera, pero tur kos ta lanta i kai manera mi a bisa ku e sènnan ku mester ta disponibel. Ke men, nos ta ban wak awor aki a drecha sierto terenonan, tin tereno drechá Pará sin uso. Bo como ne ke men, pa kiko a drecha e tereno ei? So aki hende ta cuestioná dikon a drecha e tereno ei i bo ta pasa kantu di riba kaya. Hende wòrdu usá pa bo por a invertié otro kaminda. Bo por a invertié otro kaminda. Bo como ne, hopi tereno pará wak. Nos terenonan no ta tur, nos no por afòr tur tereno ku yerba bunita, etcetera, etcetera. Pero sikiera tereno limpia si. Limpia tereno pa pasobra un tereno tur na sumpiña, tur na yerba i un hende ta bai riba dje. Bo a komende e muchanan ta riba kaya etsetera etsetera riba kaya nan jua futbòl pero tin un vèl para ainan asina grandi pero e mester mas ke todo limpia. Ke men mester tin un un maneho ku hey aos ter ta kai ora aos ter ta kai di mes wak mi ta kere kada un par di luna. Bo tin cu pasa controla, limpia veld, mantene veld, tene veldnan limpi pa pa pa e hobennan por por haci deporte. Bo ta bisa awo cu e hobennan a bira floho, nan ta riba telefon, a ser. Mundo a cambia, mundo a cambia, pero mi ta kere tin suficiente hoben cu por ta riba telefon y tin suficiente hoben cu por ta riba veld. Pero e veldnan mester t'ey available, si, Pa nan por ta riba dje. pa nan por ta riba dje y loke nos mester tambe ta coachnan, entrenadornan. Antes bo tabata haci'e pa amor, awendia tur ya ta bisa bo tende cuanto hay pa eso? Haa? Nan bo maske ta un koi gasolin. Bo komo nei men ke men mester wak kon ta hinka e cosnan den otro, pero nos tin hopi trabao, nos tin hopi trabao, anto ami tin duele cu manera bo a bisa talentonan ta bay perdi, talentonan ta bisa ey ta tin tal, ta tin un guy cu tabata yama Broertje, tabata un a futbal mas bon.

Kumesa tur klas di éksito pa futuro. Un plaser pa tin bo den programa. Algun siman atras den kompetensia internashonal representando Kòrsou. Nos ta spera ku den futuro lo bo sigui dal e stapnan bon i representá Kòrsou i un dia kumesa tur hende sa ku karate da Meir Francisco Kòrsou. Entonces mi ta sigur mi ta spera sigur pa mi carga mi deporte y hunto cu mi otro atletanan pues nos carga e deporte di karate pa e tambe haña su fama aki na Kòrsou. Sier. Pa despide tur soldado bisa game over. Game over. Esei tabata Damir Francisco. Karateka gran prospekto representá Kòrsou internashonalmente i lo bai tende hopi mas di dje, tantu lokal komo internashonal. I huntu kuné tambe miembro direktiva di FDOK, Alexander Macaya, konosido reportero, manera el mes a splika ya binti i sinku aña kaba mester eten en drenken. Si bo no sa ken ta Alexander Macaya bo bisa eten en drenken tur hende sa. Esaki tambe nos ta terminá e programa ciawe i invitá bo mesora tambe pa nos próksimo edishon. Tur kos bon.